Yoo ɔman mma ahwɛfoɔ ya me dɔ mo ɛno nso biem ɛyɛ mo somfo ɔten best me ɛberɛ bia mahyɛ mo bɔ sɛ ɛneɛma a ɛhu deɛ ɛnwanwa deɛ ɛkyɛ sɛ ɛhia ɛma mpuntuo ba nipa abrabɔ mu ya sɛbe nipa adwene mu yɛ ɔmo ntanta wɔ ho ɛno na me mese akyirigyeɛ nti na dabia ɛkum abɔɔso nkuro nsuo a ne yɛ hia he.

Enti ɛnnɛ, mede mo baasa ka tiri anim sɛ, ɛnnɛ, nsɛm bi a anka wo nso wobɛpɛ sɛ ka wobɛbusa ama wo. Woate aseɛ? Ka wowɔ ha a, ka wobɛbusa ama wo. Ɛnna me nti a mebusa ama wo. Enti nnɛ, mebusa w'asɛm nyina ara ma wo. So woate aseɛ? Enti gye w'aso ne tie. Na mpanimfoɔ se, Ate abisa, ɛno ne agorɔ no. Ɔpanin kɛseɛ, ɛɛ, wei deɛ, yɛahyiahyia. Yei, nokorɛ.
Mepa kyɛw, sɛ apom bɔkɔɔ deɛ. Mpanimfoɔ ne mo adom nti ɛho yɛ.
ɛnyɛ deɛ ɛno deɛ bɛdwo ha mate wo nka mate wo nka papapapapapa na deɛ di nka no ɔpɛne kɛseɛ sɛ yɛka nazi fraternity a ɛne deɛ yoo meda wo ase yɛka nazi fraternity a nazi fraternity yɛ kuo bi a aba ɔman mu ha yɛba yɛ three months pɛpɛɛpɛ ɛneɛ mhm. yɛfrɛ bibi brotherhood ɛyɛ onuadɔ Na Nazi Fraternity no, obi bɛbisa sɛ, ɛyɛ cult anaa ɛyɛ Freemason? Deɛ ɛkyerɛ ne sɛ, cultism, wɔn wɔ deɛ wɔyɛ. Freemason, wɔn wɔ deɛ wɔn nso yɛ dɛn? Ɛyɛ. But Fraternity no, ɛyɛ different in a sense sɛ, yɛn no, yɛba ma life. ho. Onipa abrabɔ mu nyinaa no, ɛno ho dwuma na ɛyɛ den. Nti wobisaeɛ a, na saa na Nazi fraternity no teɛ. Ok.
Nazi fraternity no. Na kyerɛ sɛ mo no ankasa no, ɛfa nnipa, ɛfa sɛ abrabɔ. Life.
Ɛɛm, ne nkwa ka ho. Onyankopɔn na ɛhwɛ yɛn so deɛ, nanso nnipa nkwa ka ho, nnipa ho bammɔ ka ho, nnipa yiedie ka ho, nnipa mpuntuo nyinaa ka ho. Ɛno na kuo no wɔ hɔ ma. Oh, oh, okay. Ɛna mobaa ɔyɛ man Ghana mu a, bosome mmiɛnsa bɛbɛ. Three months bɛn bɛn nie. Okay, na mobaa ha bosome mmiɛnsa no, ɛɛm, mo kuo no, sɛbio, nnipa biara na ɔtumi bam, anaasɛ sɛn? Woabisa.
Ɛɛ, baabi a saa Nazi fraternity hyɛ aseɛ yɛ Burkina. Umm. Burkina na kuo no tintimuiɛ, ɛfiri sɛ neɛ ɔde kuo no baa Burkina no, na ɔno firi India. Na yɛn nyinaa yɛsom tɛmpol baako. Ooh. Pakyɛ wotie me? Metie wo papa. Na sɛ ɛberɛ no so sɛ Yɛbɛkɔ akɔ akɔsom a, yɛyi ekuo no leader bi a ɛfiri different countries na yɛn nyinaa yɛakɔhyia wɔ India. Ne nhyia India no a, yɛkɔ temple a yɛfrɛ no Kamaya Temple. Kamaya Temple. Asɛm yi a meka yi, wopɛ mu nokorɛ a, google Kamaya Temple of India, ɛwɔ hɔ. Wobɛhu na woasua afiri mu nso. na wahu nea yɛyɛ, nti sɛ meka sɛ it is there for life a, na ɛyɛ for life. Nnipa abrabɔ mu, sɛ ɛfiri wo mfitiaseɛ kɔpem w'awieɛ, sɛ wo nso wobɛdi yie wɔ ateasefoɔ asase yi so, ɛno na kuo no wɔ hɔ ma. Nti saa na ɛteɛ. Country, yɛwɔ ɛɛ Burkina, Mali, Tunisia. Egypt, India na sisia three months in Ghana. Oh okay okay eh ɔpanin wada me ho mmerɛ bi na me ne ɔpanin bi redi nkɔmmɔ bi na n'asɛm a ɔka to hɔ asɛ ɔde twa m'asom akra ne sɛ ɛma ɛyɛ m'adwene mu naa sɛ asase a ɛwɔ so yi deɛ titiri na ɛbɛbɛ mu ha sɛ sika nim fie a sɛ ɔbɛtumi adi yie paa gye sɛ mogya kakra gu fam. Mepɛ sɛ mibisa sɛ mukuru ne mogyasɛm bi o. Wohu sɛ
wofa biribi te sɛ cultism a, edin no koraa kyerɛ wo. Buroni ka sɛ biribi yɛ cult a, ade no yɛ mogyasɛm. Mogyasɛm. But ɛnam sɛ yɛn nuanom binom afa akyiri de rebu manfo refa so no, wɔn ba wɔnkaa nokorɛ no nkyerɛ wo. Ɔmɛka so oh bra nyɛ saa bɛ wobɛkɔ akodu no ayɛ asɛm foforɔ but wokɔ freemason a ɛnyɛ mogyasɛm sɛ yɛnim mpanimfoɔ bebree bi a wɔn wɔ Ghana ha yɛ wɔn wɔ yɛnim even presidents nom ne mpanimfoɔ ahemfo nim wɔn a wɔn keka ho mpakyɛ wate ase saa na Nazi fraternity no nso ɛyɛ ekuo a ɛwɔ hɔ ɛma obi biara yɛnyɛ mogyasɛm woba abɛboa nipa Na wo ba bɛboa nnipa no a wosan bɛ de no rebɛhura ha wo mu no, na mmoa na woboa no anaasɛ haw na wopɛ ama no? Mɛkyɛ woate no yie.
Ɛnte saa. Na mmom ɛnam sɛ bebree no nnim adwuma no nti no, ɔnnim adwuma no a woakɔ ne nkyɛn rekɔpɛ mmoa no nso nim sɛ wɔntumi mmoa wo no, na wɔakã asɛm bi a eye ho si dɛ bi a ebɛtwe hɔn efir mu ama woeedwane. Na ɛnntse saa.
Ayɛ sɛ yɛne yɛn nua no na ɔbɛkɔ abɔkyire bɛ yi. Yes. Nipa no kɔ ba a, bɛ a ɔfa no kɔ, ɔsɛ hɔ nyɛ, Wɔsɛ ɔsɛ wɔn- wobɛhu no ɔsa kɔ. Wate aseɛ? Oh, okay, okay, okay, okay, okay, ɔpanin. Ɛna ne mɛbisa sɛ, Nazi, sɛ wowɔ kuo no mu a, Wowɔ tumi bi a ɛbɔ wo ho ban anaa? Yoo, ɔpanin, ma menka na menkyerɛkyerɛ mu yie mma wo. Nazi fraternity no, wobɛwura fraternity mu a, ɛnam sɛ ekuo no ɛwɔ hɔ ma wo no, first thing a kuo no ɛbɛhwɛ sɛ wo nipa no a wowɔ ba no, eh, w'akyi ɛte sɛn? Onipa biara no, Mfim sɛ tumi koraa na wokɔpere na sɛ wunya tumi no na wunni bammɔ a, wuntumi nka akonnwa no so. Na bisa wo ho sɛ, adɛn nti na eh, president ɔɔkɔ a ɔnya convoy edi n'akyi, asogyafo edi n'akyi? Ohia bammɔ. Sɛ anka ɔno na ɔwɔ tumi nti ɔsan de eh, ɛɛyɛ dɛn? Ohia bammɔ. Nna wo ankorankoro no nso a ɔnam no, ohia bammɔ. Wate ase? Sɛ yɛhia bammɔ a, anka wode ansa a anka wontu wo funu. Woretu funu no bi kwan sɛ biribi bɛtumi asi. Enti woresi saa adeɛ no a ɛbɛsi no ho kwan. Enti wo ba a, yɛbɔ wo ho ban. Ahobanbɔ no a yɛde rema rema wo no, mentena ha nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ kawa anaa ɛyɛ chain. Ma menka asɛm yi nsɛ nsusu yie, yɛn nua nom binom bɛtena wɔn se secret society, tie din no o, yɛse secret society, adeɛ no yɛ secret, nti ɛyɛ secret no ɛkyerɛ sɛ wonfa ahintasɛm mba abɔnten, na wɔn a wɔse ɛyɛ secret no ɔba a wɔse wo ba a mɛma wo kawa, ɔde kawa no akyerɛ, nti bisa sɛ wowɔ ahu sɛ saa kawa wei ɛyɛ secret anaa ɛyɛ adeɛ sei, Na sɛ ɔkyena wohu sɛ ɛhyɛ ɔsɔfo a, sɛn na wɔbɛdwen afa no? Obi a ɛbɛhu sɛ ebi hyɛ no biara bɛdwen sɛ Kannifo no, oyi kuro sɛ ne ba. wohu sɛ obi hyɛ bi na ɛnyɛ saa ka wɔn anibu koro mpo a, adwene bi bɛba Ɛbɛba wɔn ne tirim, tirim. because wɔbɛdwen sɛ, Noo! Ɛyɛ saa adeɛ no a, ebia wobɛnya adwene bɔne bi afa no ho. Enti mesrɛ yɛn nuanom a wɔnnim nimdeɛ biara a wɔn nso wɔate, wɔn sɛ adansadɔɔ na wɔn a wɔkora so na wɔde nam, na wɔde rebu manfoɔ mfa so. Secret society biara nni hɔ a wɔde wɔn nnoɔma a wɔyɛ ba bɛba aba abɛto camera so anaa TV so. Na kyerɛ sɛ ɛnyɛ secret.
Daabi.
Bisa sɛ Freemasonfoɔ, wɔnni Ghana ha? Wɔwɔ ha paa.
Yɛnim wɔn temple anaa wɔn dan a wɔn som wɔ Accra, meboa. But woakɔ akɔhu sɛ wɔn de wɔn ani ne wɔn ani na ɛyɛ adwuma. Dabi, saa mpaninfoɔ no wɔn nenam Ghana ha. But sɛ biribi koraa hyɛ no wɔn nhu. Ɛfisɛ ɛyɛ secret. Nti mepɛ sɛ atiefoɔ tie sɛ ntie no yie sɛ, sɛ obiara bɛtena ha ka kyerɛ wo sɛ yɛde adeɛ wei na ɛde ma wo, yɛde wei de hyɛ wo nsa, yɛde wei, ka nhu. Wɔn se dua no n'aba bɛkyerɛ odua korɔ.

Dabi, saa ara na wo nso so woba a, yɛbɛkata w'anim te sɛ sɛdeɛ yɛn nso yɛakata, yɛde wo ahintasɛm no bɛsie. Mpakyɛ sɛ woate deɛ mereka no. Mate ase paa, na nka m'asɛm no, na nka mereba hɔ. Ɛɛ ahwɛfoɔ, ɛm sɛ yɛkɔ hɔ no, ɛyɛ ayɛ dɛ, ɛyɛ ayɛ dɛ paa. Nazi Fraternity, wɔn, wɔn secretary na maba ne nkyɛn yi. Ne kuo no, Eeii afei na medu ɔman Ghana mu hɔ a sɛdeɛ wokaeɛ no, ɛba ɔman mu hɔ no, bosome mmiɛnsa pɛpɛpɛ wo nie. Na me mmaeɛ no, wonim sɛ mosomfo, menipa adesua, na madi kan ate wɔn nka. Enti berɛ a mete bua nso, mm, mabusɛm abrɛ, na mpo koraa nso na mebɛpi papa yi anim no, nokorɛ mabrɛ paa. Mabrɛ paa, na sɛ ɔka sɛ ɔmo nneɛma yɛ secret no, ɛyɛ nokorɛ. Ɛfiri sɛ, ɔno mpo na yɛmpɛ sɛ mehu no. Me koraa sɛ me meyɛ sɛnkyerɛni no yi a me bɛ pɛ nnapɔso nnapɔso kakra bi na me de atwe wo a wo hia mmoa adwene aba so no me mpo no. Wo nua ne nyinaa ne sɛ wɔn ahintasɛm wei ɛhia ma ɔman biara ɛma nipa biara ɛnta broni si your secret is your power ɛnti wo aba abɛ tena ha sɛ aka sɛ bɛgye kawa bɛgye card yɛ ɛnyɛ card nsɛm ne kawa nsɛm. Wate nea meka no? Because adeɛ no a wode rekyerɛ, wode akyerɛ obi ahu sɛ nti sɛ ɔkyena mehu sɛ paapa wo nso wokita bi a, that's sɛdeɛ mɛba m'adwene mu. Ɛno deɛ wobɛdwene sɛ me nso meyɛ bi a. Sɛ woahu, woama obi ahu wo to sɛ bi. So wate aseɛ? Ɛno nti yɛka secret society a, yɛmfa nto dwa. But yɛ Nazi no deɛ yɛnyɛ saa occult foɔ no bi, daabi. Ɛno nti a yɛgyina hɔ ma free thinking. Nti woka Nazi a na yɛagye so free thinking. Yɛma obiara adwene na watumi adwene akɔ w'anim na ɔkyena bi ankɔba sɛ wobɛtena hɔnom. Sɛ sɛbi wonim neɛ woyɛ a ɛfata a, wontena hɔ ma obi mfa wo atenkyena mbɛda no asɔkwaa da. Mpanyinfoɔ koraa sɛ sɛ w'adwene anyɛ adwuma, wɔsɛ w'adwene anyɛ adwuma nipadua no brɛ. Ɛbrɛ. Nipadua to dua sɛ ɔma w'adwene anyɛ adwuma a, nipadua no ɛsɛ woma w'adwene ɛbɔ. Sɛ w'adwene no feeli sɛ ɛbɛyɛ adwuma a, wo nipadua no bɛyɛ? Ɛbɛbrɛ. Yɛnkɔ nkɔte a, obi bɛka sɛ, Me me deɛ mekɔ asɔre, me deɛ meyɛ sei, mentumi mmɛka ho. Biribiara nni hɔnom. Secret to wealth no, ɛnnɛ obiara kwan, ɛnnɛ obiara fie. Hwɛ, wo pasta bɛka akyerɛ wo sɛ, Ewiase ha yi, yɛmfa nkɔ baabiara. Nokorɛ, megye tom. Bɛ ma me ntwe w'adwene si asɛm bi so. Yɛnte Ghana ha man mu ha na asɔfoɔ no ɛtotɔ car sɛ bi bɔ kyale mu. Ah! Papa. Mo nwene ma ɔmo saa sika no. Papa. Ɛnyɛ asɔre ma no. W'asɛm wɔ ase bɛ oni wɔ ntaade.
W'ate aseɛ?
Ɔsɔfo da ka kyerɛ wɔn sɛ eh, wiase ma yɛn fa nkɔ baabia. Mm. Bɛ wɔn w'akɔ si fie ɛwɔ Dubai. Mm. W'akɔ tɔ fie ɛwɔ Dubai. Mm. Ɛnɛ deɛ yɛn fa nkɔ baabia o, mm. me nua. Eh, deɛ akasa deɛ sɛ ka no, adwene, adwene sɛ adwuma nipadua ne brɛ. Tutu anamɔn na bɛ dwɛw saa kuo yi bi. Bɛ John sɛɛ kuo yi bi wo yɛ bɛɛma o wo yɛ ɔbaa o wo ba ekuo no bɛ gye wo nhyɛɛ ne hia mii busa deɛ kwan afa so bɛ wura mu ne kuo no wura mu a nea wo nyina nim yɛ mii busa ama wo ti yɛ ɔso ne tie. Me se Nazii wo ba Nazii kuo no mu a w'ahomboa no yɛ thousand Thousand. Thousand ne ɛyɛ tete ne ten million ɛma bɛmma. Bɛmma. Bɛmma ɛfiri sɛ bɛmma wo ɔnya adeɛ a ɛyɛ ɔno nko ne dea. Ɛndeɛ mpa. But ɔbaa woyɛ ɔbaa na wo ba a w'ahoboa no ɛyɛ seven hundred Ghana cedis seven million yɛate so ama ɔbaa because sɛ ɔbaa nya adeɛ baako a ɔde bɛkyɛ ama no aso wɔ biara so nti ɔbaa ɛwɔ abadaeɛ de ma nipa nna ɛkuo no Nazi no yɛ ɔbaa ɛnti yɛn yɛnyɛ ocult yɛnyɛ freemason no ɛyɛ free thinking ɛyɛ ɔbaa

ɔbaa bi baa yɛ hɔ, ɔbaeɛ no na ne problems a ɔde baeɛ no a yɛtenaa ase yɛhwɛɛe na ɛrefɛ no kɔɔ Ghana because na ɔfiri Ghana nti ɔkɔɔ hɔ no na me nua nea ɛsiiɛ no mpɛ sɛ ɔne ɔmu ɛka na yɛtie Mewɔ ne videos wɔ ha nti mo ma yɛnkɔ nkɔhwɛ. Yɛbɛpɛ sɛ yɛhwɛ video no, yɛbɛpɛ sɛ yɛhwɛ. Adɔfoɔ ne ahwɛfoɔ a mohwɛ me, megya ha megya ha ma Nazi fraternity, ɛyɛ kuo bi a ɛmu ɛdɛ. Na me meyɛ business woman, medi dwa kɔ Burkina, metɔn nnua. Obi a mefa nnua cars five, six to ten. Afei bɛduruu baabi na mentumi mfa baako koraa mpo. Baako no koraa, adom bi na ayɛ ama mefa. Kɔmmɔdidie mu, m'adamfo bi wɔ Burkina, ɔyɛ business no adi, ɛna ɔdii ekuo no ho adanseɛ kyerɛɛ me. Mede ɛseɛ yɔɔyɔ, metu anamɔn kɔɔ hɔnom. Mekɔeɛ na wɔbisa me baabi a mefiri ne me din, na me, wɔhuu sɛ mewɔ Ghana na wɔka kyerɛɛ me sɛ Ghana kuo no bi wɔ hɔnom, nti wɔkyerɛɛ me baabi a ɛwɔ, na ɛwɔ Accra. Ɛhɔ nso metu anamɔn kɔeɛ. Na mekɔeɛ no, wɔne me dii nkɔmmɔ, wɔka kyerɛɛ me sɛ gye sɛ wɔhwɛ honhom mu hwɛ deɛ ɛkɔ ne deɛ ɛta ɛdi m'akyi. Wɔyɛɛ ɛna wɔka kyerɛɛ me sɛ mahyɛ obi bɔ, aberanteɛ bi bɔ na manni so, ɛno nti na ayɛ saa no, ɛno na wɔde asɔre atia me. Nti ɛne m'adwene me yɛɛ naa, firi sɛ mennim bɔhyɛ bi a mahyɛ obi. Na wɔkyerɛɛ me sɛ mehyɛɛ aberanteɛ bi bɔ sɛ mede abɔbɔyɛ bi bɛma no. Ɛyɛ nokorɛ nso, mehyɛ aberanteɛ no bɔ sɛ ɔde aboboyaa no yɛ adwuma na sɛ ɔtete ne kaa no ɔfa. Aberanteɛ no nso de nokorɛ yɛ adwuma, na mmom ankyɛ nti meyɛɛ sɛ ɔmfa ɔnyɛ bi nka ho na ɛde ntɔkwa baeɛ. Mamfa aboboyaa no amma no, ɛna ɛno de sɔre tiaa me. Na ekuo no na ɛboaa me. Wɔn, ɛhɔnom no, mesrɛɛ wɔn sɛ wɔnyɛ biribi wɔ ho mma me. Wɔmaa me akwankyerɛ ma meyɛeɛ. Wɔn maame kɔtɔɔ briefcase bae, ɛnna wɔyii one million sefa maa me, na mesan de kɔhyɛɛ me business no mu. Nti no, na aboa me nti saa one million sefa no, wɔkyerɛ me sɛ bosome biara saa sika no na ɛbɛba suitcase no mu ama me. Ampa ara nso, ɛno nso da biara, bosome biara nso ba. Enti sɛ wopɛ sɛ wudi sika paa a, wudi sika a, bra Nazi fraternity mu.

Ɛnnɛ, seesei, before ɔmmra no, na wakɔ fam aturo ɛsiane sɛ ebia car baako koraa a ɔbɛloadi aba Burkina no, ɔbrɛ. But seesei, ne cars boro eight loadi firi Kumasi sɛ hwi bɛsen kɔ. Ɔba abɛsia o, ɔba abɛsia wɔ Kumasi ha yi. Ɔpanyin wode me ntwoa no, hwɛ ahwɛfoɔ, asɛm no na papa no aka no. Deɛ ɛdi nkan, ɔse, seesei a, na kuo no hia nnipa three hundred. three hundred no emu two hundred ɛsɛ yɛ mmaa ne mu hundred nso nyɛ mmarima kyɛ sɛ mmarima yɛ akyinnyegyefo yi tɔmasefo yi so wɔn anka mo ho a mo bɛba sɛ ayɛ mmaa ɛno ano no o ɛno ano no ana ɔkɔnini agre dɔkta agre kan wɔ se wotete wɔ baa baako ɔtete entire nation ɔma emu wotete nipa bɛrima deɛ tete kɔnten korɔ eti ɛma o protocol ɛwɔ nazi society mo madam roma mo tutu mirika tutu mirika na sɛbe ohia nam ɔnyame.

Ayɛ te sɛ bayie. Tumi no nyinaa, bayie ne sua. Nti sika yɛ kwadwafo.
Yes. Ti na obi ayi bi no. Ebi ayi bi no. Nti wo ba a, yɛbɛdi kan ahwehwɛ ahu sɛ ɛnyɛ biribi nni ha o. Bi a na wo no koraa no, wo sikaduro no yɛ store bi a ɛsɛ sɛ ɔtɔn. Ɛnna obi sikaduro yɛ sɛ ɔnkɔ nkɔnya mmoa. Wate aseɛ? Anaasɛ woadi. Wayɛ obi adeɛ bi ama no ayɛ no ya, nso Nyankopɔn se, ɔno bɔne a wayɛ yɛ no, ɔno deɛ wosrɛ no a ɔde bɛkyɛ wo, but bɔne a wayɛ wo yayɛ ho no wayɛ obi no, sɛ nipa no amfa ankyɛ wo, Nyame ntumi mfa nkyɛ wo da, ɛna ɛde wo bɛkɔ mu. Nti wo ba a, hwɛ, promise and fail ɛyɛ adeɛ bi a ɛdi manfoɔ nya, wa, wa promise ɔbaa bi sɛ ɔbɛware no, wanware no, ɔbaa no ɛha no, wonim, wohu, wonnim, wonyɛ yie da, ei.

wɔ Bible mu. Jefta rekɔ ako no, ɔhyɛɛ bɔ maa Awurade sɛ, Awurade, ko yi a merekɔ yi, sɛ midi nkonim na sɛ meba a, nea obedi kan ahyia me biara no, mede bɛbɔ afɔdeɛ ama wo. Wohu sɛ ɔhyɛɛ bɔ no, efie nso a ɔse wote, ɛnyɛ mpɔnkye na ɔne wɔn te o. Nna wo, wofi, wokɔ, wotu kwan na woreba a, nnipa na ebehyia wo, aboa renhyia wo. Na ɔno n'adwene ne sɛ ɔreba a, ne fie kraman bi a ɛda hɔ no bedi, ebedi kan ahyia na anka ɔde abɔ afɔdeɛ. Nyame na ɛsɛ kraman. Bɛ, Onyankopɔn pɛ sɛ ɔsɔre wie nti, ɔreba no, na ɔba koro a ɔdɔ no na ohyiaa no. Ɔkaa sɛ, Wɔse mabue m'ano ama Awurade, nti mentumi nsan m'akyi. Enti bɔhyɛ yɛ adeɛ a ɛdi mu. Wohyɛ obi bɔ na wadi so a, me, Nazir Fraternity, yɛreka akyerɛ wo sɛ ɛnkɔsi wo yie da, gye sɛ woba Nazir. Sɛ twerɛ no koraa ka sɛ ɔkyiri kwaseafoɔ bɔhyɛ. Yes. Nti wobɛhyɛ bɔ ara.
Ɛno nti no, woreba no, mese w'ahoboa no yɛ thousand, ɛna thousand no nso a wode reba no, saa da no ara wobɛpɛ ɛyɛ briefcase yi bi, suitcase yi, briefcase yi bi. Manka sɛ ebinom de woakɔ ebi mu hɔ akɔ akɔgye bi ammoa wo, daabi, ɛyɛ wɔn a, maka akyerɛ wɔn sɛ twa wɔn gu. Wɔyɛ fufu a afufu wɔ egu. Wɔn de twa wɔn gu.
Twa wɔn gu. Woba a, wobɛtɔ briefcase yi bi na aba. Saa da no a wobɛbɛduru no ara. Yɛhwɛ obi deɛ wie a, ɛyɛ ɛyɛ one million sefa. One million sefa. One million sefa because kuro no firi Burkina nti sefa na obenya.
Bosome biara no wobɛyi mu one million sefa. Nna one million sefa no ɛnyɛ me na mɛfrɛ ama wo. Wo a waba no wo ara na wɔbɛfrɛ wo adeɛ. Oh saa? Oh yes.
Oh. Because wobɛka kuo no ho a Neɛ yɛyɛ no wobɛyɛ. Ɛnti na Jesus se, Sɛ wo mo gye me di a, nsɛnkyerɛnne a meyɛ no mobɛyɛ na mobɛyɛ no akɛseɛ. Ɛno nti na asɔfoɔ no bi tumi nyane funu na ɛyɛ manfoɔ nwonwa no. Because sɛ tumi no te wo mu a, wotumi yɛ biribiara. Ɛnti na yɛnkyere Kramoni nkyere Kristoni nkyere obi. Obiara tumi ba. Bra na fa wo ti bɛhyɛ baabi na wo nso da biara no wode kɔ fie a, da biara yɛbɛkyerɛ wo mpaeɛ a wobɛbɔ. Mpaeɛ no wobɔ wie a, da biara wo nsa bɛka obi ɛ ɛ bosome biara no wobɛyi. Ada no hɔ, ma memmisa asɛm mmienu yi. Deɛ ɛ asɛm a ɛdi kan mɛbisa ne sɛ, sɛ obi a ɔnkɔ sukuu a, ɔtumi bɛdware wɔ kuro mu? Oh!
Yɛnyi twi nyi adoa. Wokɔ sukuu o, woankɔ sukuu o, wobɛtumi aba. Aba. Ɛfiri sɛ, Ohia woi, ohia, ɛnyi sikani mfiri mu, ɛnyi obi a ɔkɔ sukuu o, ɛnyi obi a ɔnkɔ sukuu o, ɛhia wɔ ɛhia wɔ, ɛmfa ho sɛ wakɔ sukuu. Nokorɛ paa, nokorɛ paa. Ɛɛ, ana ebio deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa sɛ, obi nya mfeɛ bi a, mfeɛ sɛn na wonyaa wo tirim saa? Gyesɛ akwadaa, obi a ɔndi mfeɛ eighteen, Ghana law no koraa kyerɛ sɛ wodi eighteen years a wontumi nto aba. Sɛ wotumi to aba na wodwen ma wo ho na wonim papa ne bɔne nko ara deɛ a, wobɛtumi aba. Na mmom woba a, kuo no nyɛ sɛ wobɛka ho ara na ayɛ kwa. Yɛwɔ certificate a yɛde bɛma wo. Certificate a yɛde bɛma wo. Certificate no, Tie, ɛno na ama kodi ɛ ɛ ɛ different a ɛyɛ genuine. Certificate nyinaa. Wohu sɛ certificate yi a Micky, wohwɛ ha sei a, serial number na ɛbɔ ho no. Yeah. Wo serial number no, yɛwɔ code bi ɛka saa serial number yi ho. Letters bi wɔ ho. Saa letters no, sɛ wokɔduru even Mali na woba a, ɛkyerɛ obi a, na sɛ nipa no ɛka kuo no mu a, ɔhu baabi faako a wofiri ba. Firi ba. Ɔno nso ɔfiri Ghana a, ɔbɛhu wo serial number. Ɔbɛhu wo rank anaa wo dibere a wowɔ wɔ kuw no mu.
Me na meka kyerɛ wo. Me na meka kyerɛ wo. Ɛna mebɔ wo sɛ ɛkyɛ sɛ abasobɔ bi so wɔ wɔn hɔ. Yes!
Nea wɔyɛ ne dwumadie yie no, yɛboa wo. Wonim, abɔdebɔdeɛ a ɛwɔ mu ne sɛ, sika no a wobɛnya no, wontumi mfa nyɛ adeɛ biara ɛka dwadie ho. Ɛsɛ sɛ wode yɛ business anaa trading. Wohu sɛ ɔbaa no, ɔde ne deɛ de fa nnua. Time biara no. wonya nhyira fi kuo no hɔ. Dɔkta no edwuma no ɛkɔ so ntɛntɛntɛntɛntɛntɛn. Dɔkta no mmamu so asɛm o. Obi nso bɛtumi abɛgye sika no ɛna kɔsi fɛ na ɔde ɛbɛma no wadi wɔ abena wɔnfa nyɛ adwuma biara. Ɛbɛn nso bɛyɛ. Saa nipa no yɛn hia wo ntumi mbɔ bra. Obi a ɔmpɛ brɛ no.
Ɔmpɛ brɛ no yɛn hia wo.
Yɛsɛn ɛwɔ membership card bi anaasɛ ɛɛ. Documents bi a yɛde ka certificate no wei yɛ lawyers wahu wei lawyer wei ɔwɔ Ghana ha biribi nti yɛntumi mmɔ ne din sei na saa krataa no teɛ nti lawyers a ɛwɔ kuo no mu a wɔn agye kuo no atum a wɔn yɛ yɛ lawyers sɛ ɛba ne sɛ ɔkyena bi asɛm bi ato a yɛbɛtumi atwitwa agye wɔn.

Mehyia me nua bi sɛ ɔnso join Nizer fa sɛ me wɔ Ghana medura Ghana Nizer biribi asi makɔ dɛ ɛɛ Burkina mɛ mehyia me mɛmba me hu no. Woanhunu sɛ wobaeɛ koraa no wobrɛeɛ ansa na wohu me. Ɛno deɛ mmom ɛkyerɛ wo sɛ sikirisi na yɛyɛ no ha. Ɛyɛ ahintasɛm. Ɛnni kwan sɛ wokɔkyia obi na. Wobɔ w'ani bɔ no so ara na biribi ada adi sɛ asimasi ka ho? Daabi, ɛnneɛ ɛ. The name secret no afiri hɔ nom. Nazir, fa mu akyiwadeɛ.
Oh, yɛnkyiri hwee. Yɛwɔ hɔ ma no, ɛyɛ nature. Okay.
Neɛ Ɔbɔ adeɛ no aka sɛ yɛnkyiri no na yɛkyiri. Neɛ Ɔse yɛnkyiri, yɛntwe yɛn ho mfiri adwamammɔ, yɛntwe yɛn ho mfiri korɔnobɔ, Yɛntwe yɛn ho mfiri ntorɔ. Ɛyɛ sɛ Bible mu principles no ara na. Yes, Ten Commandment no, Nyankopɔn de maa abɔdeɛ biara. Mepa akyɛw kata akyiri.
Wo ankasa wo yɛ deɛ ni? Oh, me, me deɛ, me yɛ Nkranni. Me yɛ Nkranni. Ba papa.
Me yɛ asɛm o, Ghana. Yɛ te yɛ Zenzemafoɔ na ehu yɛ nkɔ, ɔmo wɔ tumi ne, na bio, wo kɔ obi afuo, ɔnka sɛ ɔnkɔ a ne kuani o.

Enti papa no se, Sɛ otumi ma, oh, sɛbe, otumi mfa n'adwuma mu nsɛm begu abɔnten, sɛ ɔpɛ sɛ wode etua mu a, wo ankasa yɛ dɛn? Ɛbra. Wo ankasa, mebaeɛ no, me no sɛ, wohu sɛ monni me, sɛ baabi a nwurawura biara, na na mepɛ sɛ ka, yɛyi sika kakra ma me. Bra na ɔka kyerɛ sɛ, ɛno yɛ childish, ɛnyɛ nkwadaa asɛm. Tumi no nyinaa nni so a, ɛbɛka ba Babilon aka sɛ, Yeinom, wonya ahenni no wie a, yeinom nyinaa bɛka wo ho. Saa na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ. Ebia na ohia ahobammɔ. Nnipa deɛ, wonim deɛ wopɛ o, nanso ekuo na ɛnim deɛ ɛyɛ ma wo. Nnipa, wo nipa, wonim deɛ wopɛ, na ekuo nso na ɛnim deɛ ɛyɛ ma wo. Ɛ Arefoɔ, Nazi, wakasa bebrebee. Mpanimfoɔ se, Aso pa, ɛnkyɛ asɛm tie. Me, me deɛ, mɛtumi afa so pɔnkɔ de no akɔ nsuo no ho o. Na sɛ aboa no bɛnom nsuo deɛ, mentumi nyɛ dɛn nhyɛ no. Wate ase? Asopa nkyɛ asɛm ti. Numbers no na ɛtwa gu nenam screen no ase no. Numbers no na ɛnam wo so. Numbers gu so nyinaa fa na frɛ no adze na wobɛhu deɛ aka biara a wopɛ sɛ wobisa biara no nso wobɛtumi nso ayɛ dɛn abisa no na wabɛkyerɛ wo. Ɛɛ ɔpanin kɛse, wada wo ho. Seesei ahwɛfoɔ, m'ahwɛfoɔ fa number yi a. Ɛfa yɛn asetena ho deɛ. Ɛna mekyerɛ sɛ ɛkuo bi a ɔmo frɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ kuo na ɔmo wɔ Ghana ha na ɔmo nni branch up to two na ma bi baako na ɔmu biara no ɛsɛ w'adwen ɛkɔ yɛ wɔ Accra greater Accra ha yɛ wɔ Accra yɛ wɔ Kumasi ɛna yɛ wɔ Bono Sunyani ɛnti baabi a wowɔ biara no. Wowɔ middle a, bra Kumasi. Wowɔ northern part a, bra Sunyani. Wowɔ southern part a, bra Accra. Na head office no ankasa wɔ Accra ha. Nti baabi a wohwɛ no biara, wo de bra na bɛ bɛ bɛsɔ hwɛ. Na bɛsɔ hwɛ. Nkyere Kristoni, nkyere Kramoni. Ɛyɛ wo yiyedi na ehia. Sɛ wokɔ asɔredan mu a, kɔhwɛ hyɛ a wokɔto no, sɔfo abisa wo sɛ, Sika wei deɛ, ɛfiri he? Dabi, hwɛ, wɔmmisa koraa.
Wo deɛ, tena hɔ na wɔnka sɛ, Sika fi, sika fi. Wo nso deɛ, woahu sika fi da? Dabi. Yɛwɔ adwuma fi, yɛnni sika fi. Yɛnni sika fi, na ɔdi kan sɛ, Sika kankan wom. Sika kankan wom. Me nua, eh, sɛ wokenkan Isaiah chapter four verse six a, mpɛ sɛ wokenkan ma me wɔ ha. Kenkan na atiefoɔ ntie. Isaiah chapter four. Verse six, kɔ verse six no na tie nea ɔka. Verse six, ɔse, Nimdeɛ a me man nnie nti, wɔbetwa wɔn agu. Wɔse nimdeɛ a no man nni nti, ɔbɛyɛ dɛn? Wɔbetwa wɔn agu. Isaiah, ɛyɛ Amos ba Isaiah, ɔno na ɛrekasa no. Ɔse nimdeɛ a ne man nni nti, Awurade bɛyɛ dɛn? Ɛbetwa wɔn agu. Wote hɔnom, wonim sɛ wonnim nimdeɛ no nti, wobɛto collection bɔtɔ ma de ama sɔfo na ɔde akɔtɔ car na ɔde akɔtɔ fie wɔ Dubai, ɔno bɛka sɛ wiase ha yɛmfa nkɔ baabiara, nso ɔno deɛ ɔbɛforo plane akɔdi holidays wɔ UK, wiase no yɛmfa nkɔ baabiara nkɔ. Ɔne yɛbɛtwa selfie wɔ airport. Ɔbɛtwa selfie wɔ airport, wote hɔ no, meanwhile member, ɛbi koraa Kumasi koraa wɔnnim hɔ, nanso wɔ collection yɛde kɔ. Nti saa nimdeɛ no, ɛno na na Amos yɛ Isaiah ba Amos reka ho asɛm no. Katahyie, Ɛɛ, mefa no sɛ ɛmemmemmem Nazifoɔ no members no, ɛberɛ biara na mohyia kɔ meeting anaa bosome anaasɛ afe anaasɛ deɛ deɛ meeting, ɛwira na obiara da adeɛ nti. Berɛ a yɛhyia kɔ meeting no deɛ, wonyɛ memma a, yɛmfa nto dwa mma wo, gye sɛ woka ho Yɛn bibiaa yɛ ahintasɛm. Woka ho a wonim nea yɛyɛ. Ɛnyɛ adeɛ bi a ɛyɛ den biaa. Mpakyɛ wate deɛ meka no? Na neɛ mɛsrɛ aka akyerɛ atiefoɔ ne adɔfoɔ ne wɔn a wɔn hwɛ yɛn nyinaa ne sɛ, nkontompo no adɔɔso dodo. Woreyɛ adeɛ bi a fa w'ani to mma w'ani nkɔ fam na hwɛ sɛ adeɛ no a worekɔ akɔpɛ no ɛbɛboa wo. Mpo nipa no a worekɔ ne nkyɛn no Ɛsɛ sɛ wokɔ hɔ, anaa kuo no a wode wo ho rekɔdɔn no nkɔ nkɔyɛ ɛhaw bi mma wɔn da bi. Ɛno nti na Nazi fraternity yɛwɔ hɔ ma obi biara. Sɛ yiedie na wopɛ, nkankɔ na wopɛ, tumi bi na wopɛ sɛ wogye Ɛndeɛ bra bɛka pue ho. Okay bra bɛka pue. Ɛnyɛ ring ɛnyɛ mehwie sika gu ha na ɛyɛ dwuma no o. Dwuma deɛ no ne sɛ w'aboa obi ama w'ano nso atumi anya adanseɛ bi adi na wa na abrabɔ asesa na mo a mo hwɛɛ no atiefoɔ no ne ahwɛfoɔ no mo a na bɛdi adanseɛ ah. Asɛm a ɛsi a wɔn ntam ha pa ara na nsɛm wɔasesa asesaw. Na ɛbaa no sɛn? Na wɔakɔyɛ nhwehwɛmu na wɔn wɔde abɛto dwa ama no. Ɛno na yɛpɛ. Na ɛfrɛ sɛ positive change. Yes. Okay. Katakyi, ɛnnɛ woabue m'adwene mu papapapapapa. Ɛnnɛ woabue m'adwene pa ara. Mpanin se ɛɛm ateɛ bisa, ɛnsɛ ɛne agorɔ no. Woabue m'adwene pa ara. Na. Madamfo ma ɛɛm mɛsrɛ kakra na ma mɛ mɛpɛ afutuo kakra de ama me nua no mu bi. Sɛ yɛn nyinaa yɛn nyinaa titiri ne ho. Yɛhwɛ nneɛma ɛkɔ so a. Ɛnna ɛka mɛ yɛ sɛ yɛ koraa na yɛ sɛntwerɛfoɔ yɛ mu bi koraa no. Ade bi wɔ koraa na nipa no wokɔdi ho kyerɛ me a na nipa no akyiri de bisa ho nsɛm pii because ebinom de ka mɛ nneɛma basaa. Paapa ma me nka asɛm bi. Afutuo kɔma afa no ne nyinaa. Afutuo a mɛde bɛma Ghanafoɔ ahwɛfoɔ no ne akɔmfoɔ ne. ne wɔn nso wɔyɛ occult nso wɔn ntumi mboa no nea meka akyerɛ wɔn ne sɛ yiedie wɔ hɔ yi ɛyɛ obiara asɛm na adeɛ a wontumi nyɛ no obi ba wɔ hɔnom a kyerɛ no paapa mentumi yɛ nea ɛma ɛba no saa nyinaa ne sɛ wɔn sɛ sɛ bi yare na ɔkɔ ayaresabea na sɛ wokɔ hɔ no ɔmo nim sɛ ɔmo ntumi ɛnyɛ wo a ɔmo refɛɛ wo. Ɛkɔ nti. Sɛ ɔbɛ refɛɛ obi akɔ obi a obetumi aboa no no ɛyɛ na aniwuo yɛ ne fɛreɛ ɛno nti ɔbɛ zan wo. Ne na Ghanafoɔ nso so no yɛpɛ nsɛnkyerɛnee dodo ɛyɛ ɛnyɛ ɔmo a efisɛ Ghanafoɔ ankasa no pɛ nsɛnkyerɛnee dodo. Na tie o, nipa aba abɛ gyina ha na watu sika atu sika atu sika atu sika agu ɛnyɛ ne ne adwuma no o. Yɛwɔ magic Nna yɛwɔ kwan sɛ, wohu sɛ anka no no, wobehu sɛ wɔabɔ dwa wɔ dwam baabi a wɔbɛkɔ na obi gyina hɔ kikirikikirikirikiri. Fa sahidi nom.
Yes, na oyiyi nneɛma, oyiyi nneɛma, wei ɔyɛ professor, oyiyi sei, oyiyi sei. Ɛnnɛ wohu sɛ wɔn nyinaa nni hɔ. Wɔn a na ɛbɛtena TV no so no na wɔreyɛ saa professor adwuma no, nanso wobɛkɔ no ntumi mmoa wo. Nti wohu sɛ obi behwie biribi gu ha yi a, hwɛ no yie. Ɛno nti na meka sɛ saa nneɛma nyinaa yɛ ahintasɛm, yɛmfa mpie. Mete ha yi, mennya hwee. Ɛno nkyerɛ sɛ biribi nni hɔ. Ebi wɔ hɔ deɛ sɛ woba na wobɛnya mu a, ɛnna ɛyɛ hia. Mese woba a, month biara no, briefcase sei na wɔbɛtaa ba. Ɛyɛ one million cfa, one month, one million cfa. Woyɛ bɛmma a, w'ahoboa no yɛ thousand. Woyɛ ɔbaa a, ɛyɛ seven hundred. Yɛabɔ awie no, nyɛ ɛno nko ara, yɛsan ma wo certificate ka ho a yɛn lawyers asensan a ɛkyerɛ wo sɛ ampa kuo no a wobɛka ho no, ɛyɛ kuo a ɛdi mu. Ɛdi mu. Wate aseɛ? Ɛdi mu. Because Ghana ha, registrar general ɛnregister occult group. Ɛnokorɛ.
Ɛsɛ kuo no koraa, sɛ ɔkɔ. Gye sɛ ɛkuo no ɛwɔ farebae a ɛfiri outside. Yes.
Wohu sɛ yɛn yɛ ti wɔ outside, ɛyɛ registered. Yes.
Ɛyɛ firi outside. Nti na ɛma yɛn a yɛn register wɔ court mu na obi bɛkyerɛ wɔn sɛ yɛwɔ court a, ɛyɛ sɛ ɔto wo bo fo. Wate nkɔmmɔ no ase.
Ɛɛm, ahwɛfoɔ, deɛ da ɛkɔ so yɛ ara ɛne pitiri. Ewiase, ohia ɛya. Ohia, Dade Dumba se ohia ɛya. Ohia ɛya paa. Nti ɛwɔ sɛ ɔkwadofoɔ ɔnkɔkan ɔsɛnkafoɔ nwoma Wɔse sika nyɛ adeɛ nyinaa. Sika nyɛ adeɛ nyinaa. Wate aseɛ? Na azei ne nan ase na me baa nnɛ. Sɛ ma papa no kan nyinaa wotee. Wotee because me srɛ wo sɛ tra kyere no hwɛ. Enti wotee nyinaa saa no. Deɛ aka wo a wobɛyɛ ne sɛ ɛsɛ wotu anamɔn. Numbers no gu aseɛ no na etwa gu no. Frɛ.

Gyina bɛsi etwa mu no frɛ n'adze secretary ni na bɛdwow kuw no dwen wo ba ho ɔbaatan wo dwen wo ba ho efisɛ n'adze yɛ ɔyɛ bɛnto adwen mmaa ɔnkyɛ na wate mmoa no so ama mmaa no mmaa two hundred pɛ na yɛ pɛ sɛ two hundred no so pɛ wo bɛba wo nya bi nyɛ wo sika ade ba ne hia no wate aseɛ mpanyinfoɔ a ɛɛpere sɛ ba bɛdwow kuo no. Edi sɛ wo nso ka ho bi na boa wɔn. Ɔpanyin, meda ase bebree. Meda ase bebrebe sɛ nnɛ nso. Meda wo ase sɛ woatu anammɔn pa de abrɛ atiefoɔ. Nyame nhyira wo na ɔnhyira obi biara. Mo nti na yɛwɔ hɔ. Ɛyɛ sɛ mo mpanimfoɔ a moyɛ nneɛma pa bi sei no, ɛbɛyɛ sɛ yɛn nyinaa de yɛn nan bɛsi fam na yɛahwehwɛ mo na yɛayi mo so abɛkyerɛ amanfoɔ amanfoɔ aba hɔ. Na sɛbe nea ɛkɔ so wɔ television soɔ no, nokorɛ ni. Ɛnni anya. Enti ɛberɛ a ɛsɛ sɛ mudi no, mɛsan aba mo nkyɛn. Meda ase pii. Meda mo nyinaa ase.